Ah, mhuri yezimbabwe ndamuka zvamuri kuona ndichiri mumagumbeze ndamuka ndichiona social media iri kupisa nenyaya yabaibit um, nyaya yabaibit ngationgororei nemativi ese tisaongorore nerutivi rumwe chete uh, chekutanga uh, murume wabaibit ndonzwa kuti akaroora baibit kana kuti vari kugara vese Mushure mekunge Bybit amboita mwana wekutanga ndobva azochiroorwa nemurume uyu. It means azoroorwa ava an adult Bybit nemurume uyu. Vakawirirana akafunga ega kuti akuda kugara nemurume uyu. Um, mai vaBybit ndofunga vakazoonawo vakazofonerwawo nevakavafonera kuti a ah, mwana aita viral ainda nenyika kwaita mari. Maiwo pamwe vakati a ah, regedzai ndotora mwana wangu mukana waadi waawana asi zvaiva zvakanaka kuti vataure chokwadi truthfulness is the foundation for human virtues ipapo ndoramba ndichipatsimbirira kuti chokwadi chakanaka kuva nechokwadi ndohwaro hweunhu hwese hwakanaka ndouya panyaya yechipiri uh, kune vakabatsira vari kuti toda mari dzedu this and that chakabatsirwa neruoko rwerudyi Eh reruboshwe harifarirwi kuziva of course mazuva ano kwava nesocial media munhu anenge achingo zvoendeswa zvese pamhepo zvozikamwa asi ngatingoti takabatsira nguva iyo yatakave naye by bit asi ari kumusha kudaro tinogona kumubatsira anototenda akatosumuka akararamisa mwana wake nevaachazvara vachona e, kune musikana anotandika mahleka musikana ye shes trending ari ku Maruzevha hapana chakamboipa kunzi kumusha akati kumusha munhu hatrende ndiani asi kuti anongoda kudzidziswa kumaneja peji rake zvakanaka ende chimwe chinhu ngatinzwisisei chinhu chinonzi mereji mereji is a choice ende akaenda apa achiziva kuti ane mudzimai Iye akazvipira kuti takunoita murume wedu takavo tiri vaviri or vangani hameno eh, akazvidira akatora choice ye nezuro eh, ari mukuraramawo zvakanaka zvokuti aiitirwa zvese asi akaona ndiye akave nechoice yekuti aiwa murume wangu kana kuti imba yangu is the best kunyangwe ndiri kunorara ndakatsamira saga rejecha asi ndoda kunoita zvandoita ndine murume wangu um, let's respect her decision let's respect her decision kana zvichizoshata of which hatinamatira kuti zvinomushatira tinonamatira zvitomunakira e, azodzidzisawo vamwe mangwana rwendo rwoupenyuro uh, nekuti vamwe vatotora nyaya iyi vakaita yavo uh, zvamuri kuona ndichine mabore ndiri kumazitunungira yandibata saamai ndikati mm -mm. muri zimbabwe ngatikurukure nyaya iyi mune zvakasimba simba kuti titi Uh, tirambe tichiti bhaibhiti mbavha bhaibhiti tsotsi bhaibhiti hamuzive zvakaitika kwaari hamuzive advise yaakapiwa hamuzive paakagashirwa kunzi chii chakaitika saka ngatimboshandai timbotarisa tione decision yaakatora iye kana aita dambudziko anodzoka kwatiri semhuri yezimbabwe kuta kuti veduweka uh, ah, paya paya messed up Ndakadai ndakadai ndakadai ndakadai asi iko zvino ngatimbomusiyai ngatimbomupai space timboona kuti zviri kufamba sei ndodzoka kumurume wabaipiti e, eh, mukwasha wenyika ah, mudzimai wako haurambidzi kugara naye asi kana paa paita aida kudzidzisa mudzimai wako hazvina kushata Eh, vakadzi vazhinji vakatodzidza vari mumamarriage zvokutozoti ah no no no no aiwa kwete mwanangu um, mukadzi ngaadzidze totogadzira future yamangwana yevana vamuchaita handiti saka aiwa mukadzi siye adzidze zvake ende kuchikoro kana awana ari kumudzidzisa uye peji iro Bybit ngaaramba achiri pusha rinofamba ari kumusha muchiita content yenyu yokumunda eh, namaiguru vako nemurume wako nana amwene vako nhasi zvakamira so life ichitoendeka muchiita maexperiences enyu muchiposta hazvina kushata peji rinotoenda hazvimiri kune vamwe vacharamba vachikutsigira zvisinei nevamwe vakatoita unfollow but kune vacharamba vachikutsigira zvisinei nezvaitika izvi ini chandokukurudzirai ka ah, Raramai hupenyu hwenyu sekuda kwamunoita uh, musapushwe nevanhu and eh, munoziva zvakakukosherai kuna mai vabhaibhiti munoziva chokwadi ndimi nemhuri yese munoziva chokwadi isusu hatizivi isi tiri kungoudzwa zvamunema tiudza ndozvatiri kungonzwa